हाँ माई कह ना कला बोलेले ह देखी बेटा तोरा बजलियो एहि लागी कोनो काम करे से पहिले तोरा दुनू प्राणी के हम सलाह विचार लिअ चाहे छी की मन कह तू सब हाँ माय जे सोचलिए से तऽ अहाँ नीके सोचने छियै हाँ माई के कथी के सलाह विचार कहबे तब ना बात बुझबे देखी बेटा हम कह ई चाहे छियो

तब कोनो चीजके दिक्कत नहि रहतौ बेटा गे माय तू केहन बात बजै छै अभी भरखर तऽ हम बियाहे कैलिए आ एकरा छोड़ के विदेश चलि जाइ तीन बरिस लागी तू ही कह तऽ विदेशे जबी तऽ हमरा पेट भरते अपना देश में ना पेट भर सकिए विदेश नहीं जबी ना तैयो हेते लेकिन अपना देश में रह के तू क्या हजार रुपया कमा लेबी दस हजार से पंद्रह हजार तोरा पंद्रह हजार में घर घर आश्रम चलतो घर वाली के पेट भरतो आ तू अपन पेट भर सकबी ताहि लए कहै छौ देश विदेश चलि जो गे माय कैला एते जिद करै छै तू हमरा कनिको मन न करै छौ विदेश जायके अच्छा ठीक है तोरा नहीं जाए के मन हो ना तो नहीं जो जते खेत पथार हो ना धन संपत्ति सब बेच बेच के चाट ले दुनु परानी आ सठ जता तो कटोरा लग भीख मांगना पूरी दिया पूरा टोला आ हमर जिंदगी आ कते दिना रहिए गेले कते दिना जीवे आ ने काल हमरा मरना ही छे आ दुख हेतौ तो तोरे दुनु परानी घेतौ ना

एगो बात कहू तो अहाँ माय के बात सुन कर ईसा के जे घर में चल एलिए से कैला माय थोड़बे खराब बात कहे है अपने और लागी सोचे है ना अब माय अहूँ- अहूँ मैया जी का बोले लग हैं? जब हम एक बेरी कह दिली हमरा विदेश जाए के मन न करिए बुझलिए साफ है ना तैयो दुनू गोरा मिलके जबरदस्ती आ सब करी मन के बात बुझबे कि ना अहाँ केकरो अहाँ ओते नहि पिताउ बुझलियै ठंडा दिमाग करि कऽ सोचू एहि घरमे के है कमौ कहू तऽ अहाँ सिवा कतऽसँ ओते दू रुपैआ घरमे केना कऽ घरके खर्चा चलतै सोचै छी अहाँ आँय आ मायके बात लऽ कऽ कूदऽ लगै छी रिसाए लगै छी मायके बात लऽ कऽ पिताए लगै छी कऽ माय अपने आओर लागी सोचै है केना न पिताउ अहाँ अहाँ न बुझै छी से बात कहू तऽ बड़कर बड़कर शादी भेलै अपना सबके न बाल बच्चा भेलै अभी आ अभी हम चलि जाउ विदेश आँय कथी घर पर अबै तऽ हमरा कौआ लऽ कऽ भागि जेतै आँय विदेश जे जेबै अहाँ एक साल दू सालमे तऽ चलि एबै तब हेतै बाल बच्चा अभी तऽ कोन उमेर भऽ गेल है बाल बच्चा होइले देखो हम छी फाइनल सोच लेले विदेश न जबी तऽ न जबी एगो बात कहू काल्हे यदि हम चल जाए अहाँ के छोड़ के फिर माँ यहाँ के दुख देवे लागे तो केना रहबे घर में अहाँ? यो आब एहन बात कोनो नहीं है बुझलिए माय आप दुनू कोई के अपना लेने है भऽ गेलै कोन बात हमरा बेटी जकाँ माने है आब अहाँ बड़ विदेश चलि जाउ अहाँ नहियो रहबै तऽ चलतै देखो, जाए लागे हमरा न दिक्कत बुझलिए रह गेल पैसे कमाई के बात है ना विदेश के इंडियो तरफ जा सके जी ना हम कमाए विदेशे जाना जरूरी है ठीक है अहाँके इंडिये जायके मन है तऽ इंडिये जाउ कतौसँ डू ढौआ कमा कऽ आनू घरे बुझलियै अच्छा ठीक है बुझि गेली बात हम जाही पड़तै ने तऽ इंडिया चलि जेबै इंडियोमे पैसा नीके कमाइ छै आदमी बुझलियै आब रहि गेली बात कि कनिका गाँवोमे देखे पड़तै सङ्गी साथी भजियाबे पड़तै अकेले जा होते देखी जे साथी सब कोई जाए वाला है तो निकल जाबे ठीक है आब हम ई बात माय के कहबे बुझलियै अहाँ माय जे बजऽ लगे तऽ अहाँ मुँहे लागल बजऽ लगे छै ऊपर नीचा कुछो नहि सोचतो आ मुँह लगबऽ लगतो माय जने ओहने न पिताई छी अहाँ न देखी छी माँ एके रति में केना केना बोले लगे छी गाड़ियों देवे लगे छी मारो लगे छी कभी तो जवान हो गेली आ तो रहिए मार देती हमरो पित लहर जाइए ना कभी कभी यौ अहाँ छियै हम मंत्रे घर में छियै तू दोसर कोई के जेते मारे ले कि हमरे अहाँ के मारते ने आ बोली बात- नहीं निमन बुढ़िया के बोली आ बात कहनी कह अच्छा ठीक है ठीक है नहीं कुछो कहबे माई के आब ए, तेरे के ते बुढ़िया जाल में फंसा ले लकाऊ के ठीक है अहाँ आराम करू हम आबै छी हम रहली सोचे कि अभी हम न जेबे विदेश बाहर कहीं अथी करी माइयो मजबूर कर दै छै हमर नेपालो वाली मजबूर कर दै हम जाही पड़तै कथी बाजै छी भौजी ओ छौड़ा तऽ जाय लए मानबे नहि करै छै ओहि मौगी प्रति तऽ हम एहन जाल बिछेलियै ने जे मौगी खुद फँसि गेलै ओहि जालमे लेकिन एकटा कोढ़ीबा जे हमर बेटा है ने सरदुआ बम बम ओ एहन बात बुझैके कोशिश करै छै बनल कामके बिगाड़ि दै छै हम तऽ चाहै छियै ने ओहि कोढ़ीबाके कोनो धरानी घरसँ निकालऽके की बाहर जे एक बाजी चलि गेलै ने भौजी तब अहाँ हमर राजनीति देखब तब ओहि मौगीके साथ जे हम की करबै ने पूरा समाजके आदमी देखतै अभी बहुते फरफराए है ओकर पंख गड़ गेल है ना अहाँ ना एक रत्ती चिंता नहीं करू भौजी ओहि मौगी के हम अपना जाल में एहन के फंसेना छियै ना जे निकलनाइ असंभव छै ओ मौगी चाहे है ना जे हमर साउस हमरा अपना लेलक लेकिन ओ ई नहि जने है जे हमर साउस हमरा कैल अपने नहि खाली हमरा बेटाके घरसँ जाइके देरी जहाँ गेलै तहाँ राजनीति हमर सुर हाँ नहीं हम तो खा पी लेली खाना अहाँ चिंता नहीं करब एगो बात भौजी अहाँ तो हमर रग रग से वाकिफ छिए अहाँ तो हमरा बारे में अच्छा खासा जान जाइ छी तऽ माय? कैले तऽ कुछ कथी करै छी करै छी भौजी किनका देब कथी भेल नहि कुछो माय कथी करै छियै जे बैठ कऽ अकेले आँखिमे कथी बटम लागल छ नहि देखै छ गाछीमे बैसल छियै हवा लगाबै छियै माय कैले आते पिताल छी अहाँ कहू न कैले पिताल छी से तू नहि बुझै छ जब बेटे हमर नहि भेल तऽ तू कथी हेबऽ हमर हम अपना लागि सब किछु सोचै छियै तोरा सबके लागि हम कुछो नहि सोचै छियै माय कैले ओना पिताइ छियै हम छी ने हम सब चीज ठीक कऽ देबै बुझलियै अहाँके बेटाके हम मना लेलियै जाय लए लेकिन ओ कथी कहलक हम विदेश नहि जेबै विदेश नहि जेतै तऽ कतऽ जेतै विदेश नहि जेतै तऽ कथी एहि जब पैसा राखल है गाछी में फरे है जे जतऽ उठा लेतै एक बोरा कैस लेतै माय हम समझौलिए ग बुझलिए उ कहलके इंडिया जेबे तऽ कतौ से ढौए आबे के काम है ने माय कतौ ढौए कमेते ने यहाँ ढौआ विदेश में कमेते यहाँ ढौआ इंडियो में कमेते तऽ पैसा के काम नहीं है माय नहीं रिसाउ ना मान गेले छौरा हे कन्या तऽ हम कहाँ कहै छी बेटा तू विदेशे जो लेकिन घर से बाहर जो न जत कमे भी कमो जत इच्छा हो छौ तत जो रह कमा हम उहे चाहै छियै नै ठीक में आब अहाँ के बेटा मान गेल ने आब अहाँ टेंशन नहीं लू झूठ और कुसर के टेंशन लेत रहे छी हटो गरी हम बुझै छलियै हमर पुतौआ असंभवो के संभव कऽ सकै छै तोरा तोरा पूरा विश्वास छेबे केलै पहिले से आ कहलियै कन्या तऽ जा अंगना हम आबै छियै होते मैं चटे आब आ होते जा आ चाय बना दिया आबै छै तुरंत होते मैं जा जो न धछि है ई बेटी पहिल बेर तू कोनो अच्छा काज केला हम तऽ चाहै छी जे छोरा काल जाय ने से आइए चलि जाय कि तोरा हम अच्छा तरीका से इलाज कर सकी

घरे भाभी सब के ना नहीं मरनी है जरे तोरे साथी ना हो बम बम हां हां कथि भी लग रहा है ए ओ त कानून से बियाह करके लो लो है वो नेपाल वाली से बुझला बियाह क के ले ले हां उ नेपाल वाली कनिया से तो आ कहां रहै छी न रहै छी थाहा बता न भोज भात में कुछ हो ना अरे भैया बम बम तो हमर जिगरी साथी से ले आ कह तो बियाह कल के एको बेर फोनो ने मैसेज कुछो ने कल के रे ओ कहतो कत से